Awle thirtute zava in chibai leh vek ule, hei tun tumah chuan i nis pek a channel a video an hnung ber mai, Aresa te Peter te nena an chet tlatna kan inho dawn a ni. Hei pek a hi kan hriat theih dan tur chuan in Aresa leh Peter a mentor Yu Taikon in tihsiak an nei laia an mentor kha a ni a. Youtube channel lam tun lai chu a rawn khawi chho ve viau mai a channel pawh a chhang chak khawp mai a a channel thum thum hi chu neihna rei tawm a erawh chu ngaihsak zui lo te pawh a ni maithei a tun hnaiah hianin rawn active chho viau mai a kan nen ho vang a mah pek hrim hrim pawh hi a chanchin hi sawi tur a tam mai a chhungte pawh chu kan sawi chho tur a ngai ila thawm e kan inho phawt ang.
aw hei vawiin ah shooting an nei dawn a aw tute nge rawn lang dawn uncle genie chu rawn lang phawt a ni aw shooting an nei dawn a peng a lo kal tehle vawiin ah hian eng shooting nge han sawi lawk teh December
ni sawm nge tih vel Zote Honda Dio Right an nei dawn a chumi a zai tur ho chuan tute nge zai dawn.
Aw hei tuna pek a kawm mek a khi Mizo film star ah pawh kan hmu tawhin a rinawm a a channa pakhat ah khan pengleng pung a ti nia hming pum takah hi ka hre chiah lo va pengleng pung hi kan ti mai a a rawn lar pui ber pawh a ni bawk a ih rawng chawhpawlh tih ah khan a rawn chang a ni sang thiam em em mai a tihit ber tu pawh-- A ni hial awm e. Engte chuan nia Green Rocket Star an ni an nih ho hi. RSL Music Video buaipuitute kha an nih ho hi an ni bawk a. Tin, Green Rocket hrim hrim hi Mizo movie lamah hian rawn lan chho ta nual mai a, Tommy a, kan hrianga Pununga Colony a, a changtu pa ber mai. Khangte pawh kha Green Rocket member zing a mi tho kha a ni a, tiang khian in Mizo movie lamah te pawh hmuh tur an awm ta nual mai.

Tute nge la rawn kal dawn thian te. Hrelo tutu nge min ni dawn a la ro sang te rawn kal dawn a ni ka hrelo. Ro khi dul a ro khi dul an lo ro chhe pan a ro chhe pan a leh siam siam lu ki ri siam siam siam pui sasat ni tho chian ni maw.

Engei ngei dan saw a nal tiam Peter.
Khi RSA te khian shooting an nei mek a, tuna kan hmuh ang khian in ama erawh chu RSA music video lam kha chu ni tawh lo thung a, he lam a rawn sawi fiah tak ang khan in Zote Honda la mena enge ni programme an nei tur December ni sawm pali bawr vela programme an nei tur atan shooting an nei mek a, an ni ho hi RSA. Music video pawipui tute khan nia nachina kan sawi nen khan hriat pawlh lo taila tuna mi erawh chu zote hawn daihna programme an nei tur kuala setting an neihna ve thung a ni.

umm tuna helai kawr sen ha lukhum dum khum hi pek ah i ti spek ah hian mi channel neitu leh a resettlement tawrh ber a kha a ni ta a khi a lu ziat kawl nge ni lu khi zia kawl ang reng reng lukhum te a rawn khum a nge nen tin nge a rawn ti a rawn phel dawn em ka hre chiah lo va tiang chu nia pek a chungchang bik ah khian sawi lawk ta ila. Hei peka hi mi mal tak hmang kan inhmel hriat tha em em a, peka hi Bialzai Paul conductor te pawh lo ni tawh thin a, tram khat chhung Bialzai Paul ah hian kan awm ho tawh a, kan tram tiang chuan in Zai Paul lamah pawh mi hman thlak tak mai leh sul sul hnu lo ngah tak mai a ni a, Zai Paul lamah kan ho tu pa ber a ni thin a ni, music lam pangah pawh hian in a duai lo khawp mai a, RSA te U Dai Kawl an tih lai a, Music vel ka tih ang chi lo buaipui tu leh lo siam sak tu kha mah berah hi ni ta Peter a nen a, an music ho hrim hrim a kha. A resa hla pakhat top four intihsiak zan a resa tlak zan aniang chu khami zana i tawnah vala lu a hai tih music phei kha chu pui tak a ni, mawi tak a ni kha a kha. Music lama talent nei that zia chu hei soundtrack te pawh mahni hman tawk ang te chu kan lo siam chauh ve nawk nawk thin a. Ka in awlsam hlei khawp mai a, tum khat ka han pan a music video siam kan tum a, chumi tur soundtrack chu ka han siam tir a. Ka han lu hun kha fuh lo ang reng khawp mai a, ngaw rawh chawi kham lamah kan ti mai dawn a mi ka ti. Amah rawh chu a ngai lo, khawi ti zawk zawk ila ti mai a. An khawih a, a chhungten chawiin a siam mawlh mawlh a, ni khan a lo khawih mawlh mawlh a an ti zung zung a. Tikhanin a chhungte chawi rual khan chawi leh hman tlat a ni. Engkim khawih nawn pawh a ngailo tiang khanin a nih tur ang thlap khanin a rawn pei fel hman vek mai a tiang khawp a, music lamah chuan thluak tha leh tuan rang eng nge ni kutthlak mawi bawk si ka ti ang chi kha nia, talent a nei tha khawp mai pek a bik a khi e, thil dang pawh tam tak sawi tur a awm ang a amarawh chu ninawm a chang thei a, amah bik a chu ti khan an tu tawk dan thlir leh phawt ila sawi ngai awm leh kan sawi zui leh zawk tur a ngai la thawm e.

Company in a hemi a suspect zawng veleh hian rawn siam a ni ta. Tin, he lamah hian lut chho leh ta ila helaiah hian LED panel mawi deuhin a rawn kal a. Hemi LED panel hi chhum zing karah pawh enna thlentu, enna nun nem lo eng ang che tia enna nun nem lai tura kha a ni ta. Zanah petrol nei vak lova khawiha maw chhuk la mitlan dawn chuan helai eng hi i ring thei a. Chuvang chuanin hemi panel pawhin rawn uluk em em a, tin helai zawng zawng pawh hi LED a ni a, zanah pawh eng tha em em a, kan thianpa hian a neia kan khalh chhap thin a, eng tha em em a, tichuanin hemi a cover hrim hrim hi aw. Nisina a suspension kan sawi tawh ang deuh khan hemi Honda hrim hrim hi kan hriat dan chuanin Pu Hona company a ni ta a ni tupa hi Mister Hona a ni ta a ni Mister Hona ruahmanna hnuaia siam chu a ni ta a amah hi Ninja ang thei ber tura Ah siam chuan i ta a, aw ninja ni lo in ninja aw ninja ah mek em em a ni aw ninja a ni lo a ninja chuan he lamah hian bel chiang leh style a entir nan kei nupui fanau nei tawh a ni ta a kan in phur a ni ka nupui in nau a kuah a petrol chhun a ngai si khata nu ber tan kar kar a ngai leh fel fai lutuk in thil pakhat a rawn ti a. Ka rawh mek mek mak eng nge chhang chu ho tan helai hi helam atanga ve kheuh hian a rawn in per chhuak anga i phur chhuk ngai lovin tah hian petrol petrol i thun tir thei a chuan aw e twenty hi eh petrol a rawn thlen huna hei hian a hmang ve thei a ni chuvah chuan KFC eina lamah kan phei phawt ang aw KFC ei ve chak awm tak ah eh Peter a na sawi tel lo pakhat a chu eng nge tunlai scooty chhuak ta ro te tiang rawn chhuak ta ro khi changkang tawh khawp mai a entirna traffic jam ah kan lo tang ta kan lo ding ta eh petrol ui thu hla ah hetia engine off a on leh ngai lo khan in amah hian a thi tawp a Kan tlan chhuah leh dan hunah hitia accelerator pump khanin a maina rawn dung leh tawp a, zui rawn nun chawp ngai lo khanin tiang khanin chabi ngai lo an tia khanin chabi he hetah remote control ang deuh khanin a awm na awm a, khami hmang khanin a tir a on sawi nun ti khianin gas cylinder ang khanin a sawi tak ang khanin a control thei tawn a ni changkang khawp mai khalh pawh a nuam a.

two hundred X a nei ve thung kei RS ka nei a PT emaw he kei a tha lutuk ka rawh ka hnu ka ulh daw i a tha zia chu kan in su ni i RS an hawn ta that zia rawn sawi dawn e en lawk ang hei Yamaha i e e e FZ2 250 nen hian a la thar chiah a ni rawn tlan haw le. Keini tlan haw avengin Sue-ni chu ka tla thla tawpa kawngah hianin khami tlung khan full face ka khum a, helai hi pawp vek hei full face englo vai zawrh kha maw? Mahse maw ka pai chu maw? Ka tlu ro reng reng. A tlan phei nal a, a tlan phei nal a, a sirah. a lang stan thlap Aw a awm lo ve khawp mai a Ares a rawn sawi kha Ares a ken in Honda that zia kha rawn sawi a tiang khaw pawn suna si ah chuan in Honda bike kha chhe miah lo chu sawi loh kawng ah khan in tlu miah lo khan in tlan phei char char a va in stan thlap a ni tih a ni Ares a khian in rawn fak thiam khawp mai a Yamaha chu rawn dah nil ve khawp mai.
Meter za pawh lungpui la. Ka takin a kha mi tum khan i hnung chiah thlak ang.
Tate hi a thlawk chhuak a maw ka u kha. Tute ka manager hi kei kha ka bal ah mi rawn suak ka ti thla a. Bike ka manh tia tlang phei char char a meter sawmnga chuang chu tlan hrim hrim ang ka mi khan khaw mi ropui chhip thlen hma kan khaw lam tang tal chuan khaw leh bun bun a khu.

An senmi kha kan lo awi lo hman a, Reshana rawn sawi kha. Mara chu kha rawn sawi fiah a, thil tak tak chu lo ni deuh tho va, Mara chu a tawp a, a va instant thlap a tih laia kha chu a dik ta lova rawn belh, a rawn uar ta deuh hret a. A Mara chu sut kha chu noise su tak tak a, tin a bike-a pawh thui tak thleng kha chu tlan zui char char a, Mara chu kawng sirah khan stand lovin a tlu ta zawk a ni. Kha kha chu thil thleng thei ni ve tlat. H&M model.

Nge i spuang ro.
A tak tak nen a let leh lawk ang a resa bike ah khanin kiss na hnu hma kha alo awm tlat mai a.
A resa bike an lo kiss tlat mai tu lo kiss nge. Umm a kiss hmui thla ngei chu ni. Lipstick pawh la kai kal mai a resa pawh khan thla la zui a eeh dangdai ve khawp mai tiang ka la tawng miah lova thil ni thei lo pawh a ni love ti mai ang aw ni lakah chuanin. Awle tun tan chuan kan duh tawk leh phawt mai anga thlir tu te kan video te milo thlir sak thin a kan lawm tak zet ani tih kha a tawp nan kan sawi leh dun in za faiin hun hman nawm leh vek uleh.